I wneud deuddeg rôl, bydd angen 500 gram o fflwr bara, 50 gram o siwgr, deuddeg gram o halen, deg gram o furum sych, saith gram o hade ffennol, tri gram o chili sych wedi dorri'n fân, a phump oed. Cymysgwch y cyfan a'r gyflymder isel cyn ychwanegu tamed bach o lath twym. Yna, mae'n amser i ychwanegu 250 gram o fenyn. Rhowch e mewn, darn wrth ddarn, yn hytrach na rhoi'r cyfan mewn ar unwaith. Mae hyn yn sicrhau bod y menyn yn cael ei gymysgu drwy'r toes i gyd. Dyw hwn ddim yn fara i fwyta bob dydd gan fod shwd gymaint o fenyn ynddo fe. Dwi wastad yn defnyddio cymysgwr trydan i gymysgu toes brioche. Mae tymheredd eich dwylo yn dueddol o doddi'r menyn a gwneud annibendod o'r toes. Ar ôl ei gymysgu'n dda, mewn ag e i'r oergell dros nos. Erbyn y bore wedyn, bydd y toes wedi dyblu mewn seis.
Mae shwd gymaint o menyn yn hwn. Dwi'n bod yn gweithio'n eitha cloi efo fe. Uh, felly mae'r tin yn barod, dwi'n rhoi bach o fflwr lawr gyntaf a just trio neud yn siŵr bod e ddim yn toddi gormod wrth bod chi'n gweithio. So digon o fflwr lawr. Chydig ar eich dwylo. Mae'n wastad yn moment neis torri trwyddo'r cling ffilm. A mae'r arogl, chi'n rogli'r burum. Be sy'n neis efo bara pan mae fe'n profi'n hirach na jyst awr, mae fe jyst di cael lot fwy amser i ddatblygu. Oh, mae'n aroglu'n anhygoel. Felly, nawr, A mae fe'n mynd i bod yn eitha sticky. Ond mae fe herwydd bod e mor rich, mae fe mor moethus, a fydd e jyst yn blasu'n anhygoel, felly. Chli gweld y strwythyr y byrym fatha we pre-cop. Chydig bach o fflwr. A dwi jyst mynd i rolio fe drosodd mewn i salsig hir fel yna. A dwi'n mynd i torri allan nawr deuddeg darn. Dwi'n mynd i marcio gyntaf hanner ffordd, sef tu a fyna. A wedyn unwaith eto dwi'n mynd i marcio hanner ffordd yr ochr yna a fyna.

Tywod, mae dyfu brawd sy'n hoffi bwyd, mae'r gŵr yn hoffi bwyd, maen nhw wastad mynd i dewis yr olyn mwyaf seis sydd yn y batch. Mae rhai llai o seis yn y siwtio'r plant. Hefyd, os ydych chi'n cael un llai o seis, chi'n gallu cael dau. So mae'n peth dda. Right, dyma sut ydych chi'n rolio. Un llaw. A be dwi'n neud, dwi jyst yn cadw fe yn yr un siap a jyst yn troi llaw a defnyddio'r bwrdd, a mi fydd ffrithiant rhwng y bwrdd a'r toes yn helpu fe creu y siâp iawn i chi. So digon hawdd, ac eto dych chi ddim yn trin e gormod. Dyna un. Mlaen i'r nesaf. Sdim ots os bydd e ddim cweit yn berffeth, hwnna'n profi taw chi sy 'di neud nhw wedyn a ddim 'di prynu nhw o'r siop.
Ar ôl siapo rolls, gadewch iddyn nhw brofi am hanner awr o dan liain llestri. Wy o hyd yn rhoi tamed bach o wy ar ben brioche i roi sglein iddyn nhw. Ar ôl hanner awr yn y ffwrn, bydden nhw'n barod i'w bwyta.